zirlaite chibai leh vek ule tun tumah chuan class twelve english zirlai deep water william douglas zia kha kan zir ho leh dawn a ni william douglas hi a hming pum chu william orville douglas a ni a. Kum sangkhat zariat sawmkua pariatah a piang a, tichuan kum sangkhat zakua sawmriatah a thi a. English leh Economics ah BA a pass hnuin Yakima a an khua a high school ah khan zirtirtu hna thawk a, ama erawh chu chutia tan reng chu duh lo va, tichuan dan lam a zir chhunzawm leh ta a, chutia a zir chhoh lai chuan American President ropui tak lo ni chho ta Franklin D. Roosevelt nen khan Yale University ah an intawng a, tichuan thian tha tak an ni chho ta zel a. A hnuah chuan President Roosevelt hi President a nih hnuah Douglas hi Advisor ah te atang chhunzawm ta nghe nghe a ni. Tichuan kum sangkhat zakua sawm sarih panga ah khan dan Lama a hna atang chuan a retire a chawlhsan ve ta a, tichuan kum sawmthum paruk chhung US Supreme Court-ah khan Justice hna a thawk a, tun thlengin ani aia Justice ni rei hi an la awm lo va ni. He kan zir lai Deepwater hi William O. Douglas-ana a thuziak a lehkhabu ziah Of Men and Mountains tih atanga lak chhuah a ni a. Chutah chuan William Douglas-a naupangte a nih laia swimming pool-a chet sual dan te a sawi a, chuta a chet sual avanga tui a hlauh tak tlat dan leh harsatna, a tui hlauhna ina harsatna a thlen chhoh dan te leh tui a hlauh tlatna hneh tura beih chhoh dan chanchin a ziahna a ni a. I Motivational essay tha tak a ni a, uluk taka kan zir chuan kan nunah pawh zir tur tam tak he zirlai atang hian kan hmu chhuak theih in a rinawm a ni. A zirlai lamah lut tan nghal dawn mai ila tha nge William Douglas chungchang chu a kim chang zawka inhre duh nih chuan han google ula hmuh tur tam tak a awm a ni. Tah hian William Douglas hian he thawnthu thawnthu pawh ni chiah lo a a chanchin a ziahnaah hian a thil tawn chungchang hi kim chang takin a ziak a, a kim chang deuhin a sawi ang diak diak hian kan sawi vek lo vang a kan tih tawh thin angin a tlangpui kan sawi chho vang a, a bu in lo chhiar leh bawk anga tichuan in hrethiam thei turah ka ngai a ni. Kum sawma maw sawm pakhat bawr vel A ni maithei a William Douglas kha ka tih hun lai khan Yakima ah an la awm a, chutah chuan YMCA khan ah Recreational Centre deuh an nei a, chutah chuan Swimming Pool an nei nghe nghe a ni. Chu Swimming Pool ah chuan ah tui chen ten zir thin a, tui ah khalai khami khua a awm te kha ah tui ten cheng sup sup thin a ni. Tichuan Yakima ah khan lui an nei ve tho a, Yakima River an ti mai a, mahse la lui hlauhawm tak a ni a, a hmun a chheng chhia in tui kha tui luang kha a chak em em mai a, chuvang chuan hmun hlauhawm tak a ni a, kha hmun a tui cheng lo tur khan a nu pawhin a hrilh fo thin a, mahse la YMCA ah khan puk la awm avangin lui kel kher ngai lo khan tui hleuh pawh kha hmunah khan a zir ve mai thin a ni. Tichuan, a thuk lo lamah chuan fit thum bawr vel lek a ni a, thuk telh telhin fit kua a thuk thlengin ih tikhan a thuk thla telh telh a, thuk thut a nih loh avangin swimming pool kha a hlauhawm lutuk lo a ni. Tichuan, William Douglas pawh khan tui hleuh zir ve duh vangin water wings te a lei ve a, water wings chu ih aw a lem hi ti lang ila tichuan inhrethiam mai awm e. Kha hmunah khan tui hleuh kha tikhan Water Wings te nen khan a zir ve thin a, tui hleuh a zir tan tirh te atang khan tui kha a ngaih na lo sa em em a, a chhan chu naupang te a nih laiin kum thum mi lek a nih lai khan a pa khan California-ah tuipui kamah hruaiin chutah chuan tuiah khan a lo tla palh tawh a. He a pa inchhar leh vat mah se la khatia a tlak atang khan tui hlauhna riau kha a nei tlat a, chuvang chuan YMCA pu la tui hleu a zir pawh khan tui kha a ngaihna lutuk lem lo va ni. Tichuan tui hleuh chu a zir chho ta ngat ngat a, mi naupang dangin tui hleuh an zir a an tih dan te en tawn a, tui hleuh thiam tawh te tih dan te kha en tawn ve a ni. Tichuan a zir chho ve zel a, Zawi zawiin tui pawh kha ngam chho ve a, nuam a ti chho ve ṭan viau a, tui hleuh pawh kha thiam chho ve ṭan tawh a ni. Tah chuan thil duhawm lo tak mai a tawng ta a. Ni khat chu Pu Lava kala YMCA Pu lah khan tuma an lo awm ve lo va. Amah chauh a lu hlau avang khan midang rawn thlen hun nghakin Pul sirah khan a lo ṭhu mek a ni. Tichuan chutia mah chauha ṭhut lai chuan Tlangval ti mai ang kum sawm pariat mi bawr vel tur palian thelh thulh mai sek ṭung mai hi rawn kal a, chupa chuan a rawn bia a ni. E Chera, ka hnim chhin ang che aw a rawn ti ta mai a. Chutia tih rual rual chuan Douglas kha a pawm kang lawp a tichuan tui thuk lamah khan swimming pool thuk lamah khan a theh lut ta mai a ni. tui hleuh a la thiam miau lo avang leh ah tui a hlauh sa deuh bawk avang khan a mang ang em em mai a, mahsela ah inngaihtuah buai lutuk a rilru fim pu thei lo khawp chuan a la hlau lem lo va ni. A mawng ka thlen ve leh ka zuang vak ang a, tichuan a surface a chung langa ka han thleng chho ang a, ka lan theih ve leh ka bawk phek ang a pool sirah ka in vai phei ve mai ang tiin ih plan kha siam ve ran a ni tichuan a pil ta ngat ngat mai a tum ai khan a pil rei a pil chhung kha a rei a ti em em mai a ni tichuan ah fit kua vel a thuk a nih vang khan a pil chhung pawh kha rei a ti em em a tichuan an a mawng a zuk thleng ta chiah chu theih pa tawp in a zuang a a lo ngaih ruah dan ah chuan ah a zuan vak kha chuan tikhan ah a duk chho puat ang a a lang ang a. Ei, a thaw leh thei mai turah khan a inngai a, mahsela tiang kha thleng ta lo va ni. A zuang vak chung khan theih tawp a, zuang ve chung khan muang changin chung lam kha chu pan chho ve ta a, thaw chham nasa tawh em em a, mahsela rilru erawh chu la fim a ni. Tichuan a thleng chho a, mahsela ah a tum ang kha chu ni ta lo va. A hnar a lang pha trawk a, a ka pawh kha ah tui chung lamah khan a lang chhuak pha lo va ni. Tichuan I thawk pawh la hman lovin a pil leh ta a, a vawihnihna atan a na ngut ngut tawh mai a, thawchham kha hrehawm a ti em em tawh a ni. A hma ka tih ang bawk khan a ai nasaiin ka zuang anga tiin a ruahmanna kha a siam hle ni. Mahsela a chau tan tawh em em a. An zuang leh vaka a mawng a thlen chuan Mahsela a hma ang bawk khan a muang changin a tawlh chho leh a, a duk chho pur pur miah lo va ni. A mit chin kha chu tui pawnah khan rawn lang chhuak hman a, mahse a hnar pawh kha a thleng chhuak hman tawh lo va ni. A vawi thumna atan a pil leh ta a, a mang ang chho ta viau mai a. A hmaa khaw enga hmuh theih ruai ruai te pawh kha a lo thim tan ta a. Chutah chuan a vawi thumpilnaah chuan a bei vak peih ta lo va. a inthlah dul ta a ni. A ke te, a kut te pawh kha a dah zawih ta vek a, tichuan a thluak pawh kha a pangai angin aah a function thei ta lova nih tur ang a ni ta lo a niang. Hlauhna pawh a nei tawh lova aah hrehawm a ti em em na pawh kha a bo ta a, eeh a chhi ai tawh lo bawk a, a nuam a ti mah tawh zawk a ni, engmah a hlau tawh lova. Tichuan, thi tur ang khan a inngaihtuah a, a nu in a pawm ang te khan a inngaihtuah a. Thlamuang taka thih mai kha a tum deuh tawh a ni. A han beih let chiam kha a tum tawh lem lo va ni. Tichuan, engmah hre loin a awm chhunzawm leh ta a, a rawn harh chhuah chuan a lo bawk khup a, pool sirah khan lo luak tlauh tlauh tawh a. Midangin an lo hau deuh laih laih a niang, pool a theh lut tu kha ka fiam mai mai alawm tiin a lo insawi fiah a, mahsela midang chuan I fiam mai mai a mahsela hei a thih tep hi tiin an lo hau a, he locker room lama i pawm lut ang u tiin Douglas chu an pawm lut ta a, an buaipui ta a ni. Tichuan darkar engemaw zat a liam hnu chuan an in lam panin a haw ve ta a, a chak lo a, a hlau em em a, khur nasa a, engmah pawh ei thei lova, khami zan phei kha chuan mut pawh muhil thei lova ni. Tichuan ni tam tak chhung chu hlauh nana men lo khan a chen chilh tlat mai a, eh eng emaw thilri phut a awm apiang mai khan. A chi aia hlauh na nasa tak mai khan a rawn tuam hlup hlup a, a dingil hlei thei lova a zawi zo vek mai thin a ni. Khata thil tawn avang khan swimming pool ah pawh chuan vawi khat mah a kal leh ta lova tui a hlau ta tlat a ni. tui reng reng kha chu a puitlin hnu thleng pawhin a hnaih tha ngam tawh lo va ni. Tichuan hmun hrang hrang ah an thiante nen pawh aah intihhlimin te an han kal thin a, aah lawnglengah te an chuang a, sangha te manin tikhan aah lui hrang hrang ah te thiante nen te pawh khan an kal ve thin a ni. Chung zawng zawng ah pawh chuan a tui hlauhna khan a ti khawr tlat mai a, nuam a tih tur ang khan nuam a ti thei tlat lo mai a ni. Chuvang chuan a rilru siam fel ta a, he aah Ka tui hlauhna hi min ti rual ban lo tu a nia, chuvang chuan hneh ngei a ngai a ni, tiin kha a hlauhna nasa lutuk kha thunun tumin a bei chho tan ta a ni. Tichuan, kum khat, ah, vawi khat chu October thla a ni a, swimming instructor tui hleuh zirtirtu kha a ruai a, tichuan tui hleuh a zir ve ta ngawt mai a ni. Swimming pool-ah kal thin a, kartin ninga chhung nitin darkar khat Tikhan ni ah tikhan tui hleuh kha zir chho ta ngat ngat mai a ni. Instructor chuan a kawng ah kawng hrian lian pui mai hian a thlung a, a kawng hrian chu hruiin a thil chhawng leh a, hrui chu in chung ah puli ah a bat a ti chuan a hrui hmawr leh lam kha instructor khan a lo vuan bet a, chutiang chuan tui hleuh a zir tir thin a ni. Pool ah chuan ti chuan ah a hrui a thlung bet chung, hrui a in thlung bet chung chuan a hleuh kual ta zak zak thin a, Aa, rei tak chhung chutiang chuan a zir a. Tichuan, tui a hleuh apiang khan chi ai na khan a rawn man ziah a. Mahse, la hneh lui a tum zel a kha chi ai na kha a rei deuh hnu chuan a zia chho ta telh telh a ni. Tichuan, aa, instructor in a khatia a thlun na hrui a thlah dul deuh hlek apiang mai khan a mang ang em em zel mai a. Chu chu hneh har a tih ber ta chu a ni. Thla thum vela liam hnuah chuan a khawng lutuk leh tui a hlau lutuk te, a taksa a thunun hlei thei lo te kha a zia chho tan ta a. Chuan chutia a zia chho tan takah chuan a instructor chuan tui chhunga a thaw pek chhuah dan tur te leh A tui hleuh laia a hmai boruak han hip tura tui atanga lak chhuah a thawk dan te a zirtir chho ta a. Tichuan chu mi ringawt pawh chu a vawi tam tak vawi za chuang fe mai kha a zir a ni. Tichuan a zawi zawiin kha a hlauhna nasa lutuk kha leh tui chhunga awm apianga chi ai thin ziah mai kha zawi zawiin a reh chho ta a ni. Tichuan chutianga zir zawh hnuah chuan Swimming pool sir tlang kha a vawn tir a, tichuan a ke chhek dan kha a zir tir leh ngar ngar a, kar fe chhung kha ke chhek ringawt kha a zir tir a ni. A tirah chuan a ke kha thunun hlei thei lo va, mahsela engemaw chen hnuah chuan a ke pawh thunun theiin tikhan tui hleuh turin ke te pawh kha chhek chho ve thei ta a ni. Tichuan tikhan a instructor pa khan tlem te tein Swimmer tui hleuh thiam tak kha a chher chho ta a. Step khat a zirtir zawh apiang khan a step a zir tawh dang ho nen khan rem khawmin a vai khan a tihchhintir thin a. Chu chuan inrin tawkna kha pe chho zel bawk a ni. Tichuan October thla a zir tan kha a ni a, April thla a lo thlen meuh chuan a instructor chuan e tunah chuan tui hleuh thei ta, tui hleuh pangaiin crawl stroke-in Swimming pool hi han hleuh chhuak teh le tiin a hrilh ta a ni. Tichuan tui chu hleuh thei ta a, instructor chuan a tih tur a zo ta a, tui hleuh a thiam tir ta a ni. Mahsela, instructor khan a hna zo tawh mahsela, Douglas kha chuan a hna kha la zo ve tlat lo va, a chhan chu hlauhna kha a nei a la inring deuh tlat a ni. Swimming pool-ah hian keimah chauhin min vengtu awm miah lovin ka hleuh ang a, tah chuan ka hlauh na la awm mai thei a ni tiin a inring tawk thei lo va ni. Tichuan, swimming pool ah chuan amah chauhin a kal a, a hleuh chhuak leh a, hlauh na chuan a a rawn man leh thin a mahse la, ngheh harsa khawp a hlauh na nasa chu a ni tawh lo va ni. Tichuan, swimming pool a hleuh chuan a hlauh na a rawn kir leh pawn e, min tih hlauh i tum leh ni maw, min lo en ta che, hei ka hlau tawh hlei nem tiin a hlauh na kha a nuih let. thei ve tan ta a ni. Tichuan July thla thleng swimming pool ah ti khan April thla atang khan a hleuh chho ta ngat ngat a, mahse la la duh tawk chuang lo va, a a hlauhna zawng zawng kha a kal kian leh kian loh kha hriat a la duh a ni. Tichuan New Hampshire lamah Lake Wentworth an tih ah khan aa a va kal ta tawp mai a. Tichuan, Triggs Island atangin Stamp Act Island thleng khan mel hnih a hla kha tui a hleuh phei ta a ni. Chutah chuan, tui hleuh dan chi hrang hrang, Crawl Stroke te, Breast Stroke te, Side Stroke te, Back Stroke te, ka tiang ho hmang khan tui a hleuh phei ta a. Chutah chuan, a hlauhna kha vawi khat chu a rawn kir leh a. Dil lai taka awm lai khan, a hmai kha tui chhunga an phum chhin a, Ah, a lo thim nguk mai a, a mawng pawh kha hmuh phak bawk si lo va, chutah chuan hlauhna kha chu a rawn let leh a. Mahsela, a hlauhna kha a nasa lem lo va, E. Engtin nge min tih theih loh en ang hmiang? tiin a hlauhna ngei chu nuih zat let chungin tui chu hleuh chhunzawm thei ta a ni. Mahsela, chutiang a ti tawh chung pawh chuan a la inring tawk chiah chuang lo va ni. Tichuan a hman hmasak berah Titan-a Conrec Meadows lamah a chho va, tichuan Conrec Creek Trail-ah te, Mead Glacier-ah te tichuan a kal chho va, Worm Lake an tih hmunah khan a han a a kal leh ta a ni. Tichuan a tuk zing chumi a thlen tuk zingah chuan a inphelh a, dilah chuan a zuang lut a. Vau kam lehlam thlengin a hleuh a, a rawn hleuh let leh a. Chutia tih theih takah chuan a hlauhna khan hnehtawh ngeiin a inhria hlim takin a au rawih rawih a, tichuan a hlauhna chu hneh chho ta a ni. Chu a thil experience, William Douglas-a experience kha a hlauhna a hneh chho dan experience khan amah kha a cho phur nasa em em mai a. Hlauhna nasa lutuk mai, mahni in thunun hlei theih lo khawpa hlauhna lo hmachhawn tawh te lo chuan ka thil tawn hi an hrethiam lovang a ti hial a ni. Thihnaah chuan a thlamuan thlak tawh zawk a, thih hlauhna ber hi a buaithlak lai a ni, a control har lai ber a ni, tiin a sawi nghe nghe a. Roosevelt-a thusawi tah hian a rawn quote chhuak a, All we have to fear is fear itself. Roosevelt-a chuan, Hlauh tur awm chhun chu hlauhna hi a ni, tiin a lo sawi a, chu chu Douglas khan a pawm em em a ni. Chutah chuan thihna ko tlangah ka lo ding tawh a, chu thihna ko tlanga din ina hlauhnana men lo a rawn ken tel chu ka lo tawng ve tawh a. Chutianga hlauhna na men lo lo tawn tawh chuan dam duhna hian nasa zawkin min hneh thin a ni tiin a sawi a ni. Tichuan a tawpah chuan khal hlauhna nasa lutuk kha a hneh ta a, zalen takin a duh zawng te a ti ve thei ta a ni. Khati zawng kha kan zir lai a ni a, kan sawi tawh thin angin a taxi uluk takin in lo chhiar leh anga chuta tang chuan kan sawi bak chin pawh hriat thiam belh tur leh hriat belh tur tam tak in neia in neiin ka ring a, chuvang chuan a text chhiar kha uluk em em a in chhiar zel a ngai a ni text kha chu chu hriat reng tur a ni. He zir lai atanga kan zir tur chu harsatna tam tak tawk thei vek kan ni a, then chu kan harsatna tawh dan ah a langsar deuh anga a then chu mi hriatpui miah loa harsatna tawk te pawh kan ni thei a, chung zawng zawng chu hneh thei khawpa chakna kan nei vek a ni. Chu chu hriat tlat tur a ni, eng harsatna pawh tawk ila a hneh thei tura chakna kan nei tel a ni tih hi hriat tur a ni a, chu bakah chuan harsatna kan nei a nih chuan Midang hnena tanpuina dil hi hreh loh tur a ni. William Douglas pawh khan tui hleuh zir turin a hlauhna hneh tur khan Swimming Instructor-a mamawh a ni tih hria a a ruai mai a ni. Chutiang deuh chiah chuan eng kawngah pawh harsatna tawk ila min tanpuitu tur zawna an tanpuina dil hi hreh miah loh tur a ni tih kha hriat tel bawk a tha awm e. Chuan channel hi in lo subscribe leng a, inthianteiin lo hrilh ve bawk ang a. eh zirlai tha tak tak kan ngah a, class eleven leh twelve zirlai ah hian moral moral lesson keng tel tha tak tak te kan nei a, chung ho chu kan zir chho ho zel dawn a nia.